sukela ka mudabula mi ngo jiwani i wa mina lowa tinhloko i wa mina vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store youtube itunes na spotify hi famba na minkarhi loko ni ku solima ka mungu ahe ahe ni ku boti jiwa ni muku beking
Aê, Jaimito, i mfana wa le Msambikane, i Brian Oscar Makamu, mi langutele channel ya G1 Sole Makamu. Swa tsakisa n'wanangu.

ahe hi mina vamakhelwana hambi mi ni tolovela mi nge ni koti loko ni ri na mambush mi le ku languseleni ka chanel ya g1 solu makamu

ripe ri ni la ku mi amukela hi le ka g1 solima ka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hi mi tiselaka swona hi le ka mhinga hi lo pfampfa eh kwala a a a ndumbeni mhani minjhani mi tlhela mi mi xeweta vanhu hinkwavo lava va nga ku mi voneni mi va byela na ku hi n'wina mani ha mina ni pfukile a ku pfukeni ka mina hi mina phephu sara doctor hi mina doctor sara phephu rihlavu ni kumeka kwala aka mhinga kwala okay hi le ka doctor sara eh, mi tirhisa ngopfu ri

Na mehe va Yivani leyi hi yi vonaka laha ndzhaku. Hi byeleni ku ri loko mi za mi sungula mi swi twa ku n'wina mi na mi na a ni swi tivi ku va swi vitana mikwembu kumbexana i ku vitaniwa Mikwembu. i mikwembu a swi a ku endleki yini mina loko ni za ni va na mikwembu leyi ni na namuntlha ni nga na yona swi sungulile laha ni vabya ni vabyisa swin'wana ni pona ri ahlamile a mi ri tani hi kwihi nkarhi a ni ri na 15 years okay eh loko ni va ni na swilo leswi eh eh so loko mi vabya mi mi gcine mi swi kuma njhani ku loko ni vabya vatswari va mina va vuyi va ni va ya famba va swi vona tin'angeni Mm. tin'anga ti fika ti va byeti ku munhu loyi a ngo vabya a ngo loyiwa emikwembu Mm. a hi ku chayeriweni Mm. i vanhu rhwala va ni yisa ku chayeriweni ni chayeriwa swi huma swikwembu ni thwasa n'anga ya mina yi hindza misaveni Mm.
leyi nga mi chayela leyi nga ni chayela oh, okay ni byeleni laha ku na leswiya swa ku van'wanyana loko va heta ku chayeliwa ivi va hola va nga ha yi mahlweni va va endla leswi va tshungula n'wina i ncini xi nga mi endla mi ku ni ni- ni lava ku swi yisa mahlweni um mina leswi swi nga ni endla ku ni ni ku ni swi yisa mahlweni ni vabyile ni tlhela ni nga ha dyi na vuswa na namuntlha ni nga dyiku ivi loko ni vabya ni nga dyi na vuswa ivi ni ku ngono ni tlhe ni sungurisa kambe tirho lowu wa mina lowu Mm. ivi ni wu sungurisa namuntlha ni ya loyi ni kahle a mi dyi vuswa mi hanya yini ni hanya hi rice na xiku eya swi nga nandziha ngopfu ku tekiwa la mutini lowu a ku swekaswekiwa Ya, i mha- i- i mhaka ya kahle so loko se mi ta va mi mi mi endle leswi ku siku ra ku sungula loko se mi faneke mi mi ti endlela swa n'wina a ku endleke yini ho siku ro sungula loko se ni ta ti endlela swa mina Mm. ni lo vabya loko ni vabya ivi ni tlela ivi na vusiku ni kombiwa ku wena i fanele i tirha leswi hi lavaka swona hina vafi Mm. ni i pela ni lorha ni ni lorha mimirhi na na cela ni ta veka lorha swilo hinkwaswo na na cela ni ta veka se ni ku ni to swi yini ku n'anga ya mina yi file a ni ti ku ni ta swi byela mani Mm. ha mikwembu yi ni lerisa hinkwaswo na loko ni tlele ni kha ni tirhatirha ni kha ni na nhunguvani ni ti endlela hinkwaswo leswi ni ti tirhela hinkwaswo se ni ya mahlweni ku za ku fika vanhu lava ni va tshungula ku na namuntlha na ha va tshungulawa Mm. ku na ku na swin'wanyani ne eh vanhu vo- vo tala va nga tshama va vutisa ni tshama ni interviewa van'wani va van'anga se va va vutisa ku nhunguvani mi na yona na se va ku a va swi tivi ku nhunguvani i yini mi nga vhe mi hi byela ku nhunguvani i yini Eh, nhunguvani i xiphaphana xiphaphana lexiwani mi cheletela timhamba laha ndzeni loko mi heti ku cheleta timhamba i mi chela i mafurha mahlapfura mafurha lama mahlapfura lamaya loko se mi kandzi mimirhi liya mi teka vilomberi bwa bwa hlapfura mi hmm. thonsela laha ka murhi lowuya mi kota ku tirha munhu a hanya oh, okay ya swa twisiseka swinene so n'wina kahle kahle i ma chayela kumbe mo endla swa ku tshungula ntsena na chayela ndzi ni thwasisa Oh machayela mi tlhe mi thwasisa Mm. va va swi vitana i gogo gogo hi loko swi te yini Eh, gogo hi lowo chayela a thwasisa Eh. a tirha mintirho hinkwayo leyi vanhu va tsakaka hi yona oh okay so uh, m- mi pfuna mavabyi ma njhani ni pfuna rihuhu hambi wo peki nga ha tlula na mazingi na ku vuyisa la ni pfuna switshetshele Yeah. ni pfuna i xitiroko Eh. loko a wile na n'wi pfuna ka xitiroko eh. na swin'wana na swin'wanyana na swi pfunapfuna sweswi munhu a fikaka a rila ku ni pfuni hi leswo karhi na n'wi pfuna okay ni nge ni nge se rivala mo ni vhe ni mi vutisa hi lexi mi nga xi hakarha lexi um mm. na na leswi ni swi vonaka hala um switifiketi tifiketi leswi um mi swi kuma loko swi te yini leswi e switifiketi leswi hi swi kumile ka kulukumba wa hina Okay. loyi a hi rhangelaka Eh. lexi ni wa yana xi dyondza a- e- a tliliniki Okay. loko ni dyondza ivi ni va ni pasile diploma hi xona lexi Eh, Eh. na xivoho Mm. swi swi swi va kha swi vula yini switifiketi leswi switifiketi leswi swi mi pfumelela ku ri hambiloko munhu a ta a fika laha kaya a vabwa a mi lovela Eh. swi kota ku mi yimela hi ku mi le tirhweni wa swona

okay ka ka ka ka ka mavabyi lama mi mi mi ma tshungulaka ne swi kona ku ri loko munhu a ta mi nga fika mi ko hayi lebyi vuvabyi lebyiwani a ni a ni nge byi koti Eh, loko a kha a ta Mm. vhela na chuwani ku va gulibwa ni nga bukoti ku a ni swi tivi ku i va gwi kusuka rini ku ta fika rini Eh. mara loko ni n'wi tshungula laya ni n'wi kota ni twa ni tsaka na yena a tsaka Mm. so lava ku ta ku chayeliweni ke um lava ku ta ku chayeriweni loko va ta va fika ni va chayela mikwembu yi huma ni vitana va ka vona ni ku n'wina va ka vona se mikwembu yi humile aka munhu loyi mi nga n'wi tisa hi ku ta va tisiwe hi va ka vona mm. Mm, ivi loko se a tisiwe hi va ka vona ni chayela xi huma ni ku tsutsuma ni mi ta vona mikwembu ya n'wina leyi yi nga huma mi ta vulavula na yona eya okay ni lava ku vutisa na hi timhaka ta ta ndhumba leyi ne a hi tiva mina futhi mo ni nga ti katsi ku na van'wana va nge loko yi vutisa xilo yi nga katsi na van'wanyana mina a ni twa nga ku ndhumba swi boha ku ku va ku ri yindlu ya mabyasi ya rhandavula why ya n'wina ku ri ya ya mazingi ene yi ri four corner um leswo leswiya vakhali vhela a va ene a va lava swona leswiwa swa makenya Eh. se ku sweswi makenya a ma ha ma- a ma ha kumeki ho phahla hi va byela vakokwani sweswi swilo swi cincile Mm. khomani kwala ka sweswi swa mazingi mi nga vileli hi phahla ya nakona i ku i- i- i- i ku va hluvukisa loko se mi va faka mazingini na mina ni yima ngopfu na yona yaleyo um nkarhi wa hina wa ha pfumela ku hi nga ya mahlweni na swivutiso before break ne okay ni lava mi mi hi hambanyiseleni exikarhi ka vun'anga na vuloyi because vanhu vo tala a va swi hambanyisi loko va za va vo munhu ve ri a ri n'anga swi fana na hina vaqambi loko i za i hlangana na tin'wana tiku hi ta qambiwa la because a nga swi tivi ku eh, nghoma yi ta yi suka kwihi yi hambanyiseleni swona swi sweswo eh se vun'anga lebu na viloyi swi hambane likule Okay. leswi endlaka ku swi hambana vi- i vun'anga na viloyi mina ni lo swi vabyela ivi loko ni swi vabyela ivi va ni- ni- ni ya ka n'anga ya ya ni humesisa swikwembu leswiwani swi kota ku tirha Mm. loko swi humile swi tlhele swi ni byela ku hina a hi tangi ku dayeni hina hi ti ku hanyisa ka hi ti ku hanyiseni ka munhu un'wana na un'wana loyi a vabyaka Mm. Mm. okay mara n'wina loko munhu o mi kwatisa kahle mi nga n'wi loya hayi loko munhu a ni kwatisa Mm. ni vulavula na yena ni ku wena i nga ni kwatisi Mm. hi ku loko i ni kwatisa a swi laveki ku mina ni kwata a no n'wi loya no n'wi bye ku a swi laveki ku mina ni kwata hi nawu wa wa vafi Mm. Mm.
okay swa twisiseka swinene timhaka ta a ni ku na lava va ku mi kuma ku i na ma- i na mavhengele for- for for xikombiso i la ta navela ku vhengele ra ye ri tiyatiya ma endla leswa swa ku tiyisa swilo like mm, ku nga ku ri mavhengele ku biya minti sweswo swa ku taniya oho lexi ni xi kotaka ngopfu vhengele a ndzi tshama niye eh. ni kota ku biya muti wa munhu loko ku ri ku va tshama va kha va vabya la mutini ni va sivela ku mavabyi lamayani ma huma aka vona mm. Mm.
mo hi nghena mavhengeleni loko hi vuya hi ta mahlweni na nongonoko wa hina inkomo
Tokotov Studios. Home of Technology.
la riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokoto studios at gmail com n'wana mhani vutlhari bya mhangela hi ku buta

eh namuntlha hi le ka mhinga hi lo mpfampfa aka dr mpheqhu eh la la la ni nga kola ni committee sick note lera ra ku loko i i xwi ntirhweni i ta i ta kuma ku pfuneka hala ka dr sophie eh, eh, i sini dr sophie dr sophie lavo yimbelela ka dr mphephu va va nga kota ku pfuna ya ya ya huma sick note hala hi timoti a ni lava hala ni nga kusuhi kumbe ni ya so i i ti-sick note letiwani hinkwaswo swi swi professional lera ra ku mi mi nga chavi doctor so um ti- ti- pro- eh, doctor mphepho eh, sorry Eh, doctor mphepho ti- ti-price ta n'wina loko vanhu va kha va ni kombela ku xitlhandleka laha va ta ku pfunekeni ti famba njhani E tipuresi ta mina loko vanhu va ta ku pfuniweni mm. ni lava ni vonana na vona hi ri kwala kusuhani hi kota ku kombisana ku mavabyi lama ma tiki ku fika kwihi kumbe matsongo ku fika kwihi mm. hi kota ku byelana tipuresi oh, okay swa twisiseka swinene vanhu va ku tala va va va va ku tirha ntirho lowu mi wu tirhaka wa ku tshungula hi hi hi hi xintu uh, va va va believer ku xikwembu ku hava n'wina mi ri yini ka mhaka leyi eh mina na tshemba ku xikwembu xi kona hi ku mina loko ni za ni ya aka xikwembu mm. ni fike ni khuvuriwa ivi loko ni khuvuriwa se ni ta ni ta va ni tlherisa vafundhisi va ku tlhelela ka ntirho wa wena mm. mara ni swi voni ku xikwembu xa pfuna na xona mm. hambi sweswi xa ha ni pfuna hi ku loko ni ri laha ni kha ni tirha mm. ni tirha hi misinya ya xikwembu leyi lexi xi ngo yi byala xona leyi hanyisaka vanhu mm. swa swa swa twisiseka swinene a ku ri rini loko mi za mi mi mi cincela hala mi suka ka timhaka ta kereke mi ku ya mi ta mi ta tirha ntirho wa n'wina lowu a ku ri 2015 mm. mm. oh, okay and then uh, mi titwa njhani mi nga ha tlhelela kerekeni
ku va ni tlhelela kerekeni a na ha swi koti mm. mara rito ra xikwembu na ri na ri ri tshamile la mbilwini ya mina mm. ene rito ra xikwembu loko vanhu va kha va tala va khomekile ni tirhisa rito ra xikwembu ku ndlela ku ri xikwembu xi kota ku ni pfuna na swona mm.
a hi nge mina ne ni ta ka n'wini khoma mali yo tala swinene swinene Eh, ni fika ni ku na mufana wun'wanyana eh, ve ri i mhayi vava mhayi vava loyi i tshama a kha a vulavula hi mina a- a ka ti-youtube ta yena se ni kombela mi ni hundzisela yena misaveni ma kota ku ni pfuna ka sweswo ka hayi leswi a ni swi koti Mm. loko munhu a tili na mali leyi ni vhela ni n'wi byela ku yo mina leswi swa mina a swi tirhi ku dlaya mm. leswi swa mina swi tirha ku hanyisa ene ni tsaka ngopfu loko munhu a tilila ka mina a hanya mm. mindzuku na mindlwani i ta ni tise xin'wana a ta ni nyika lexi a nga ta ni khesa hi xona hmm.
se ni to n'wi yini mufana loya ni hi ku a ni tshembi n'wina doctor mpipo okay swa swa swa twisiseka swinene vanhu lava va va va ni lavelaku ku va nga tikuma va ti va ta pfuniwa a ka n'wina hi hinkwaswo sweswi mi pfunaka hi swona va nga mi- va nga mi kuma njhani
oho va ni kuma ka facebook okay eh, hi ku tala ka vona okay um va ta va ta fika kwa kaya hi ka hi- ku kha ku tirha foni ni kha ni va pfuna eh i i i i- i vona mani ka facebook
dr mphephu sara rihlampfu
na le ka whatsapp va kona e nambara ya whatsapp hi liya a yi tirhisa mina n'wini
okay ti ti ti vuleni ti ti ti ti helela mo mo mo hambi mo tshinela hi la mi ta mi ri kusuhani na, na microphone then mi mi vula tinambara ta vona hi un'we un'we tin'wani ti le ku feni sweswiwani ti la ku pfuniwa la mi nga mi mi nga ti pfaleli hani 078 Eh, yi- yi yi tanani hi hala nyana moni moni mi jikisela nyana Yeah. 078 939 0635 ta xilaveko 064 99 66 998 nyeleti. Tlhelani mi repeat-a liya ya ya ya le ka Facebook. Doctor Phemphusara Rihlampfu. Okay.
Ha khensa swinene. Ha khensa swinene. Um ku nga va ku ri na man'wani mavabyi kumbe swin'wanyani mi swi endlaku mi swi twaku ku ni swi siyini a ni faneke ni swi khumbile? hayi a ku salangi swin'wani mm. sweswi vanhu va nga tata hi vona va nga tata na swin'wana na swin'wana swa mabu ma tixakaxaka mm. hi ta kota ku hi kombisana hi kota ku hi ya mahlweni okay mi mi mi tirha hi masiku ma njhani ma kona masiku ma ku mi ku namuntlha ni tirhi ku swi kona ka ku mi ku nkarhi wa so a ni tirhi nkarhi lowu ni nga tirhiku loko ni yi kosini mm. loko ni nga yangi kosini ni tirha hwaya hwaya okay mm.
mara na visiku a ni tirhi Mm. hi ku swa le sikwini jaku a ni n'wi tivi ku i mani loyi a nga ta a a taku la mutini Eh, Mm. swa twisiseka swinene Mm. marito ma n'wina ma ku hetelela mi nga byela vanhu lava va nga ku hi voneni ku yini vayingiseri va mina lexi ni nga ta mi byela xona sweswi ku nga mina doctor phiphu kwala ka mina ni ri vanhu hinkwenu n'wina mi twaku ku vava tshunelani haleno mi ta pfuneka mi ta pfuniwa Mm. ni mi siya na timhaka titi okay swa twala swinene mo ni suka ni vutsihi hi madzovodzovo lava ni ma vonaka hi eh, swifan- swa swifaniso swa swa le bibeleni se mi yi hlamuserini kwalaho Eh, le- le- lexiya i xidzidzi lexiya Eh. u nga ku hi xona na lexi xi nga Eh, eh. ma va ma kha ma vula yini madzovo lawa o lawa ya ku na xikwembu xin'wana xa xa n'wanuna Okay. xi nga fa va kha va- va kha va hlota se ni ku na hanganyela okay um ku nganyela ku endle ku nganyela ku vu- ku xi cetiseta oh okay Mm, ku cetiseta swa twala swinene Mm. ku nga va ku ri na swin'wana mi lava kusuka mi swi vurile um mi swi twaku ku ni swi- ni swi siyini ha a mi siyangi nchumu bava swi tshamisekile swi tshamisekile Nda- nda- nda- nda twa i I i i mufana wa n'wina la loko ku ri ku ni siye swin'wana a ni navela ku hi nga swi nghenisa hi nge se famba vuya vuya ni hala ka microphone vuya ni hala ka microphone
nambe vanhu va nga khomangi. mali va nga ta ka doctor phepho va ta pfuneka ntsena va khoma yo phahla ku ri va ta phahla mikwembu ku ri yi kota ku yi va tirhela hikuva a ni ku tirha mikwembu a ku tirhi vona vona vo tirha hi ku hi vona mara ku tirha mikwembu a a hi a hi vekeni kahle erivaleni yaleyo hi nge se famba ne loko mo ku hambi va nga va nga khomangi mali va nga pfa va tina ya ku hinkwembi yi kota ku tirha ne hi leswa swa ku leyin'wani va sala va yi hakela after ya va va- va sala va hakela after na vo se va tsakini swi- va Swi pfunekini va tirhelini. um Eh, eh. a yi rhangisi mali mahlweni ku rhangisiwa mavabyi loko munhu a pfunekini a tisa mali kambe ku na van'wanyana loko se va pfunekini va hetelela se va nga ha fiki va rivala mm, va rivala ya swa swa- swa- swa twisiseka swinene mara ku va ku nga ri mhaka ya kahle mara ni tsakisiwa hi yaliya ya ku eh, hambi va nga khomangi mali va ta va ta pfuniwa hi- hi- swi- sweswo swi komba ku doctor mpepo va sure hi mhaka ya vona ya ku swi swi ya ku tirheni so mara hi tlhe hi basisa kahle ku after yi fanele yi hakeriwa because ku na le data ku vete hambi hi nga khomangi mali a ni mamatala loko se dyohorini mm. eh. se ku na swin'wanyana swo fana no femba no biya muti eh. mali yi hakeriwa kwalano a ni hi swi leswi swi tirhela ku mi swi vona kwalano okay mm. ya swa twisiseka swinene um and then i ncini xin'wana hi nga va ku hi sini ah, ni vona
ku nga ri hava xin'wanyana okay mixone ya okay
vuyisa mike ane hi le ka g1 solima ka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo a hi ri kwala ka mina hi khensini swinene mhani um vanhu va ku tala va va ku va va va va va va malembe lama mi nga ka mo a va swi twisisi ngopfu swilo leswa thekinoloji mhaka ku swi sa leswi swi nghena vona va va ri vakulukumba mm. so mara hi khensa swinene ku va mi swi twisisini mi tlhela mi swi amukela mi mi hi nyika nkarhi lowu um eh, u nga ku xikwembu xi ngo mi pfuna xi mi katekisa ntirho wa n'wina wu kota ku ya mahlweni mi kota ku pfuna vanhu ku ya mahlweni um hi laha ku nga heriki inkomu ni khensile swinene